Salam watandaşlar ýene bir sapar. Indi düýnki eden gepleşigimiň gün dowamyny etmekçi. Şol e, žurnalistimiz hakynda. E, başdan e, irki döwre geçsem 1980-nji ýyllara geçsem şu taýdan başlaýyn başyny. Bulaň maşgalasyny, Rahymowlaň maşgalasyny nirden tanaýanmy? Bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllardan başlaýyn. O döwürler, ýaňy biziň Mary şäherine göçüp gelen wagtlarymyzdy, segsen iki, segsen üçünji ýyllar. Şonda Bulaň obasyna bardyk biz. Rahymowlaň öýüne bardyk. Şol Wekilbazar etrabynyň Çkalow kolhozy bolmaly. Onda men çagadym o wagtlar. Segsen ikinji, segsen üçünji ýyllarda çagadym. Şol Wekilbazar e, etrabynyň polisiýa bölüminiň polislary ýaňky e, şonuň aýal dogany bilen gezýän ekeni. Onam o döwürlerde öýlerde, obalarda telefon bolmansoň, bir zat edip biri çagyryp bermeli-dä. Bulam indi ýetişen ullakan gyz, muň aýal dogany. Adyna Ogul gerek diýýäler. Ýöne ýörgünli Marydaky ady obadaky däl-de, Mary şäherindäki ady Gerek diýip gysgaldyp tutulýar. Şony okazywaýtsa daşa çykaryp çagyryp bermeli ekeni şo polislaň biri şonuň oýnaşy ekeni. Onuň bu maşyny gitdik biz çaga meni menem alyp gitdiler ýanymda neme ejem bardy. Bir goňşy aýalymyz bardy. Onuň öýüne öýlerine bardyk. Şonda şo maşyn sürüp giden polis, polis ofiser, ýaňky polisiýaň işgäri bu ile gezýän eken, soň bizi daşaryk ugradanda, daşary çykanda biz bilen gürleşdi, şular bilen gürleşdi, şol adam bilen. Ondan men näme hakda gürleşenlerini bilemok. Ýöne öýlerine baramyzda öýleri hütdüjek jaý, ýaňky daşy palçykdan suw bolan, ýeňsesi köçä bakyp duran jaý. girilge gapysy mellek tarapa seredip duran. Onuň e, ýaňky gyz diýänim o wagt gyz däl ekeni. O wagt eýýäm bir sapar äre baryp aýrylyşan ekeni. Ýöne 82-83-nji ýyl. Onuň soň ýolda gürrüň boldy, öz aralarynda gürrüň boldy. Ullaryň arasynda men indi çaga, näme gep gürrüňkän neme etmämsoň. Ol aralandy gürrüň boldy şonda şu gerek diýýän aýallyk ony gyzlykdan gezip ýören ekeni şo polisler zatlar bilen onuň bir durmuşy çykýada gyz çykmady diýip baran äri urup gykylyp turzup gowukdyrýada şeýdip aýrylyşmaly bolýa aýrylyşýa yzyna getirip gidýäler garaz soň şol gezýän polisiýaňky polis diýýänim şol Segseninji ýyllarda Wekilbazar etrabynyň polis bölüminiň başlygy, naçalnigi kim bolsa şo bilen gezen. Soň buny oba masgara boldy zat diýip utanjyndan ýaňky neme haýyş eden bolmaly-da pedinstuda okuwa salýarlar muny. Şo polis ofiser salýar okuwa. ýaňky Çärjewdäki pedagogiçeskiý institut bar, Seýdi adyndaky, şoňa girýän okuwa, zawoçnyý. Ondan Mara gelende Mardakylar bilen gezýär, Çärjewe baranda-da şo ýerde prorektor bilen gezýär. Şeýdibem bäş ýyl okuwyny gutarýar. Eline diplomyny alýar. Ýöne kellesi nol. Ýaňky öýlerine baramyzda ýolda edilen gürrüňler ine şul şo barada edildi gürrüň. Şo gyz däl ekeni. Şeýle-şeýle boldy. Pylan pislikän şuň ýaly gürrüň boldy ullaryň arasynda. Soň durmuşa çykandan aýrylyşdy. Uruşyp, gohlaşyp şuň ýaly waka boldy diýip. O wagt bu Şah jigisi bar-a, žurnalist. Olam çaga bolmaly. Olam bilýänem däldir. Ýöne Maňa soramagyňyz mümkinde sen ol polis nimeleň arasynda näme iş edýäň ýa polisleri nirden tanaýaň oňa nirden e, hany faktyň barmy diýip neme etmegiňiz mümkin soramagyňyz mümkin fakt şol Polis ofiserleriň birisiniň gyzy men. Meniň kakam şo ýerde polis bolup işledi. Ýöne o wagt ýogaldy, ýöne fakt faktlygyna galýar. Şo edilen gürrüňler meň gulagymda çaga-da bolsam galdy. Ýöne ondan soň bolan wakalaryň hemmesini jikme-jik ýene-de aýdyp bererin. Ýöne şu başyny şu segseninji ýyllardan başlaýyn diýdim, nirden tanaýandygymy şu Rahimowlaryň maşgalasyny. Soň pedagogiçeskiý instituty gutarandan soň, ýaňky kellesi nol diýýänim, prorektor bilen gezensoň okamady, hiç ýyl okaman diplom alan. Şonuň üçinem Maryda soňky döwür togsan, togsanynjy ýyllardan bärik, togsanynjy ýyldan bärik, otuz-otuz bäş ýyl bäri işlän ýerleri häkimlik Kemine teatry, muzeý, ýa-ni bilim bölümi, ol häkimligiň medeniýet bölümi, şoň ýaly bolgusyz-bolgusyz ýerlerde işledi. Hiç hiç haçan häkimiň orunbasaram bolmady, ýa bilim ministriniň orunbasaram bolmady, oň ýaly zat däl. Sadaja ýöneje bir kabinetde ýa-ni metodist bolup otyrdy. Kinematografiýa zatlarda metodist. Iň soňky işlän ýerim meniň bilýänim üçünji mekdep bolmaly. Ors mekdep olam sebäbi türkmen dilini hiç hili türkmen dilini türkmen dili edebiýat gutarsa da türkmen dilinden bir naklam bilýän däldir ýa bir Magtymgulyň goşgusyny bilýän däldir. Nol absolutno bilimi. Şoň şol sebäplem hiç bir ýerde mekdepde türkmen dili edebiýat mugallym bolup işlemedik. Diňe rus mekdebi

Soň bana är tapyp berdiler Marin şäherinden. 80-nji ýyllaryň aýaklarynda durmuşa çykdy bi. Myrat diýen bir adama durmuşa çykdy. Oňam ýaşaýan ýeri edil Marydaky Tolstoý köçäň ugrunda ýaşaýar. Mediçilişe bilen goňşy bolup oturan haýaty degip duran worotada nemede öýde ýaşaýar. Indi ol adam häzir ölüp giden bolmagy mümkin, sebäbi O wagt Geregiň ýaşy ýigrimi, ýigrimi bäş, ýigrimi dört, ýigrimi bäş, ýigrimi bäş ýaşlarynda bolsa, durmuşa çykanda ikinji sapar. Ol adam eýýäm kyrkdan geçendi şo wagtlar. Kyrk, kyrk bäş ýaşlarynda bardy. Özünden bir ýigrimi ýaş uly bolýa-da. Ol adam häzir ýokdur dünýede. Bolsa-da, segsen bäş ýaşlarynda töwerek bolmaly. Segsen bäş, togsana ýeten töweregi bolmaly. Ýöne ondanam bir gyzy bar, Bahar diýip. Başga çagasy ýok. Indi şol durmuşa çykansoň, Myrat diýen adama bardy, şähere geldi. Zawmak bolup işleýärdi. Şol adamy nädip öldürip, puluny aljak bolan nemelerini men indiki sanynda aýdyp bererin.